kama yenye kwa ramoga juang kawuono ni endi nyasaye omiya ka iluongo ni chief jj yes. adhen mondo bende ng'is jopiny nyingi moro chande to gi mar oledhi mitiyogo ni e. uh-huh. an eh, ka minwa nonyuola mm -hmm. nochaka nying miluongo ni isaac okoth otieno isaac okoth otieno mane nyinga manong'ere uh -huh. to apoya nono ewi dongo uh -huh. gimoro nobiro ni talent uh -huh. koro juogi nomiyo aloko nying mabedo chief jj chief jj achako gi jakom joter uh -huh. aya tuchako duogo bedo chief jakom joter yes
Erokamano nya eyo ka tich mar eh, bende Action Online nitiri nade kaja bende nitie eh, ber moko miyude kaja chande koso chandruok ng'eny. Yes, kane wachako mm -hmm. ndalo mana chako tijni mm -hmm. higni moko abiriyo mokadho yeah. ne ok ober ahinya mm -hmm. kech niyudo ka samoro in gi moral mar timo gimoro mm -hmm. ka gi kacha tiyudo mm -hmm. ka samoro lwedo tamore nikech eh, apo mbele kanyo ne ok an nokatim tich mar komedi. Natimo gima iluongo ni biashara mar uso lewni mag mitumba. Mag mitumba. Ai bang'e to aduogo alokora koro ema aduogo koni. Koro nabedo gi challenges mang'eny. Erokamano. To kochopo higni moko ariyo adek chien ka mhm. to Nyasaye nobet oyawo yo moro matin mm. ma koro wanyalo yudo kaka wanyalo timo gik moko achiel ariyo adek tok giduto te. Mm, mm. Yes. To Joshua dhi nade?
Joshua nitiere makare kabisa. Nitiere makare. Ii, mana achiel kuom uh, yudhega uh -huh. kendo gin jok mochung' motegno ni talent odhi ne jopiny ma yo makare. Kamano endi. En adier ni Joshua en radwal koso mana mana gimoro ma kilo moge mesa. Joshua kwa kwa ng'eye uh -huh. en jal ma radwal uh mhm. -huh to ok en ga ahinya en mana koro seche ma koro watime to koro juogi mede yes juogi mar tugo mede yes. to jombe chal nade ombe okwe mm -hmm.
kendo mbechwa kanyo aneno ka onge gima rach mm. chal mar piny ber kata chal mar kor lwasi mm -hmm. ber kabisa kabisa yeah.
jaodi cha moro moro mineno ka uchenjorugo kanyo ndi weche mag mbui cha i nyaero nyaero nitie to be mm. wan gi nyombei mm. to gi rawecha miluongo ni separate kamano jogo te wantiere go kendo gi ngima kamano yes malingling ngisa ni nyaka uh, kata bende wang liech mar uh, iluongo ni lolwe tv chal gima nogore piny gi siandane ok mm. ang'eyo ni en adier koso en mana wacha wacha Yes, eh, Lolwe TV ne ne ok olwar to ne gidhi timo biashara gi kambi machielo mhm. mano biro mondo mi gitimgo biashara. Koro be yudo thuolo kanyo endi mar keto kanyo komedi ma kukoso utiete sani kendi kiun? Thuolo onge kendo nyaka ne kambi no we wuogi mhm. kata nodhi e biashara no mm. wasebedo gi challenges kendo nikech waonge cameras yeah. kech ne watiye bwo kambi no. Oh, nutiye bwo kambi mar bende mar Lolwe. Yes, mar Lolwe. Mm. Koro sani do ka gik mwatimo gimomiyo gik moko ok nyal chopo ne jopiny piyo en ni samoro kamera nyaka wang' idhi chul, mm. wang' idhi imany jowu mamoko ka bende koro chulo gi pesa ni wuon. To ndalo ching'e ni watiyo gi pesa mar kambi, ka kambi oro pesa tiyudo kaka inyalo choko jowu mibed go kamoro achiel. Nuti kod kamoro achiel.
Yes, koro mano challenge ma wantie go sani. Ero kamano nyaka nyo indi.
Pod utiyo kanyakla koso bende in gi paro mar chako koro mari kendi ni wuon nikech aneno kata chande un gi nyahero un kanyo endi gi Joshua to gin bende oganda moko bende ni kanyo endi pod un mbele gi tiyo ka achiel koso di bed ni samoro in gi lek mar biro tiyo ng'at achiel yes ko wanyalo yudo kambi machielo mm -hmm. kata mana tv station moro yeah. manyalo ng'isa ni ajeje bi mondo mi wati mm -hmm. ikel la group mano tabiro luongo ti mondo mi wadonj mondo wati kanyakla nikech wan joma ong'ere to kod sani mm -hmm. to bedo ni Lolwe TV nyeonge okelo yamo moro e iwa kanyo mm -hmm. makoro ng'ato ka ng'ato chako menyo yo manyien e tielo machielo Yes. To ka dipo ni nitiere wang' liech moro manyalo manyo utu nyalo chokuru kaachiel mondo bende uchak uduogo ti eh, e kambi no endi. Yes, man tago kago ne gi othothoriyo mhm. to wanona kamoro achiel kendo watiyo tiya kaka nyichi watiyo ka onge tabu moro amora nikech sani pek ma wantigo en mana jowago nigi shida mar nweng'o mar nweng'o omenda yes omiyo wake matin erokamano kanyo mapiyo piyo nyalo mana nyiso jogo to nyalo yudi nang'o mondo bende ng'ato sama onegi sherehe moro idhi moro jopiny yes An owuon uh, ing'e ni comedian sana sana iyudo ka jomoko wacho ni ani comedian comedian ok nya timo tich ma MC tiyo. Aparo ni wan watimo tich achiel kendo kikawo comedian miketo kaka MC mm -hmm. to koro nyalo bedo maber nikech ji biro bedo gi mor ma onge ng'ama biro gombo mondo nyasi no rum. Koro kidwara yeah. tiyuda namba mar 07 mm -hmm. 29 08 2990 inyalo gochona mm -hmm. kata inyalo keto support moro kanyo mm -hmm. kapo ni in jahera mar Chief Jajeti gombo ng'iewo soda tibolo ne ruoth kanyo kamano kamano erokamano ahinya wang'e nabo chako romo kodi ma indie ne J Media telo machielo kendo bende ageno na biro biro limi chieng' moro achiel pacho yeah. ane kanyo Joshua mi enya hero go kanda go iki mamoko kamano ibere gi seche maber Chief Jajeti erokamano erokamano